Hey, mi nomber ta Jasmine y awe mi ke contá bo mi testimonio cu ex 39. Dia 1 di mei di 2022, mi a yega hospital, kamer di emergencia, cu e símtomanan di rosea corticu, dolor den mi pechu, hiperventilatie y un sensacion fofo na mi banda links. Na e prome inicio nan no por a sa kico ta pasando, pero ora cu nan a coge mi presion, esaki tabata indica e numbernan dos shen dieseis riba shen cuarenta y cinco, cu un pulso di noventa y seis pa minuto. Des bo por magina bo cu esaki ta algo cu no ta normal, anto cu dokter a mesora a haci test di tur mi organonan. Pa gracias na Dios mi no haña niun ataca y mi ta bon. Pero, mi mester a cuminsa investiga ta kico t'e problema. For di mei te cu october mi a cuminsa cana caminda pa mi busca pa mi sa kico mi tin, sin por keda cla, pero na finalmente na october nan a diagnostica mi cu PCOS. PCOS pesan cu no sa ta un desbalance hormonal intensivo cu ta afecta principalmente bo curason, bo pancreas y boniranan. Esaki ta na nivel hormonal. Esey ta nifica cu ora ami haya stress, esta e hormon cortisol, e ta duna indicacion pa subi mi insulina, cu ta di mi pancreas, y mi curason ta cuminsa bati masha liye mes cu un presion halto sin por stop. Bo por magina abe ta manera un auto di carera cu no tin su brekenan. Ata mi diagnostico aki. Mi tabata tin asina tantu doló na mi loma patras, na mi miranan, pasobra esaki a tabata wòrdu di compress naturalmente ora bo tin tantu preshon den bo kurpa asina. I mi kurpa tabata drenta konstantemente den un estado di hiperventilatsi ku simplemente mi no tabata por a traha mas. E motibu di dikon mi a yega na e estado aki ta por motibu di situacionnan, retonan financiero cu a presenta den mi bida personal y mi negoshi despues di pandemia. Des tur e stress y preocupacion cu tur esakinan a conduci mi na e problema di presion alto cu nunca mi no tabata tin cu ta mara na mi PCOS. A mi, tur e tempu di mi business ku mi tabata yuda mi klientenan, nunka mi a pone prioridat na mi salú personal. Mi tin problema ku skel klir, aparte di esei, tambe mi tin anemia i mi tin problema ku mi bista. Pero mi por bisa boso ku despues di e diagnóstiko aki ku mi a tende ku no tin kura pa esaki. Mi tin ku kambia mi estilo di bida, adaptá Mi a disidí ku mi ta pone mi mes promé. Anto, dor ku mi sa e poder di e kurpa su selulanan mama, su selulanan regenerativo, mi di, Ami tin e den kas. E siguiente dia di mi diagnóstiko mi a pla un eks trinta i nuebe patras di mi garganta. Mi por bisa bosan ku entre mei ku oktober mi tabata traha na kama ku mi klientenan via video kòl niu hende no sa. Pero despues di dos siman mi por a lanta para bek riba mi pie a traha normal paso normalmente dje sinku minut trahando howo mi kurpa ta bira kayente kayente mi ta drenta den estado di hiperventilashon mi por bisa bosnan ku X39 ondanks sin importá ku no tin kura, a yuda mi i ta yudando mi restaurá mi salú. Mi ke mustra bosan e potrèt di kon mi tabata ta dia ku mi a yega na hospital, pa boso por mira. Mi no a yega di kompartí e potrèt aki den públiko, pero awor aki boso por mira el'e kaminda mi ta tin e preshon ku mi a duna boso awor ei, dos shen diesseis riba shen kuarenta i sinku. A dura mi hopi ora pa nan por a bai presion pasobra mi curpa simplemente su break nan tur organonan tabata haci loke cu nan ke den e body ey pa por pasobra e e curpa tabata completamente fuy balans hormonalmente y esaki ta mi mi testimonio cu mi keda comparti cu boso y mi ta spera cu abo cu ta wak mi durf dale stap pa bo test X treinta i nueve mas cu tumbia pa bo mes Pa bo mes wak, kon esaki por yuda bo elevá, restaurá, bo salú manera e ta hasiendo ku ami? Te ku awe mi por para bèk riba pia pa mi sigui yuda otronan? Mi mes, mi famia i tambe e salú di mi pòtmòni ku a hinká mi den henter e situashon aki. Bon, danki pa skuchá mi, anto ban p'e. Dui!